Oganda Luo, oganda mar onagi kamoro amora ma intiere, iluonga ni Atila Jaseme, jomoko luonga ni Joseph, Atila Joseph. Uh, mae channel mara iluongo ni AJ kata Atila Jaseme. So, arwakou kae odwa, an awacho dholuo kendo ajaluo, an wuod Seme, Seme Kadero. Koro kawuono adwaro ni mondo mi at least wadonj e odwa ka mondo mi wachak go mbaka. Mokwongo, penjo manyalo penjo mokwongo, be ing'e gweng'u? Ang'e ni nyalo wacho ni Jasebe igik kanyo, an kaya Kisumu ing'e, jomoko wacho ni aja Kisumo, igik kanyo. Be ing'e gweng'u? Jaluo ma in Nairobi bi ng'e dala. Dala ng'eyo dala onego bed ni ing'eyo dala from Kisumu, aya ilor piny, adhi Seme. Seme no kichopo idhi Seme kanye? Adhi Seme Kadero. Kadero no kichopo idhi Kadero kanye? Eh? Koro eh, seche moko ng'ato nyalo gik gi kanyo. Nyaka ing'e ni an ja Kadero, Adero koyu, Koyugi, dhoot mar Koyugi kata Kayugi. Kia dhoot mar Kayugi, kore kidonjo kore dala. Mm? Nyumba kumi en Kayugi kore kidonjo kore dala. Dala mar Korayo. Orayo ni bende en ng'at ma kwaru, en ng'ama duong'. Ora, ya Korayo, Korayo ka ng'a? Orayo ne en wuod Okudo. Okudo Koro kanyo nanyalo wegi kanyo mondo aduog ku- ku- mondo wasolve kama yaye. Orayo. Koro an wuod Ochieng'. Ochieng' e wuod Orayo. Koro Ochieng' to wuonwa. Koro dalawa en Kochieng', Jalejo. Ang'eyo ni jok mang'eny mani Nairobi kae, mondo mi gimi background ma kamano nyalo bedo matek ahinya. Amor ka nenu, kendo amor ka sama arado gi jaluo moro amora e taon. Amor sana kawinjo ka ng'ato kadha to awinjo ka giwacho dholuo. Akia ni bende in gi mor ainano. Mm. Wan joluo wan jok ma ka nyiwa to gi nyiri mabeyo, mm. nyiri mopuonj, nyiri ma nigi morals. Mana matin ahinya ema kethonwa. Mm. Matin kabisa ema kethonwa. Koro akia ni onego wakonygi nade Mokwongo abro biro gi topic moro kae mabro mulo wach mar mbui, tiyo kod mbui. Ing'e ni mbui en gima keyo wach kata buibui, buibui waluongo gi mbui e dhowa mar luo. Koro ing'e ni buibui ne en gimoro magedo tomako kama duong' kamae, koro. Piny masani en piny molony. Koro piny masani okelo gimoro kae miluongo ni digital. To digital ni obiro gi yo moro munyalo tudru godo kaka sani koro watudre lakini ok wanyal nere one on one but koro ok wanyal nere achiel kachiel but uh, piny masani molony ni omiyowa thuolo mar nenre e yor mbui koro dong wanwang're koro mae mbui mamiyo inyalo nena Tabende anyalo yudo thuolo mar tudra kodi ma ok warado kamae achiel kachiel momoso lwedo. Duong' odogni amina. Akani be an gi duol manyalo yalo. Koro, amor kodu sana kaka utiyo gi mbui. Joluo mang'eny osetiyo gi mbui momiyo nyingwa obedo malo kabisa kendo wabedo jok ma imiyo luor Lakini nitiere jokwa achiel achiel ma onego wakonygi, onego wago mbaka kaka joot. Wang'e niya, sama itiyo gi mbuyini, mbuyini lando wachni kendo wachni kere mabor. But gikone, oweyo oweyo dot mane piny kae kata wati gi kizungu nikech ing'e ni dholuo gi kizungu chiegni ing'e ni jok ma oko gokawowaga ni wan wan koro wan wazunge ma koni wan wazunge ma rotenge koro impact mane ma ikele life ng'ato sama itiyo gi mbui that is my first question sama itiyo gi mbui onego bed ni itimo gima positive gima konyo ng'ato e ngimane. Kaka an sani adwaro nati gi mbui ni mondo at least wapuonjre. Ipuonja gimoro ma pok ang'eyo e dholuo, abende apuonjra kodi matin ma aseyude mondo mi at least dhogwa ni kik lal nikech inwang'o ni sama wachopo Nairobi kae inwang'o ka dhogwa ni lal kabisa inwang'o ka koro ang'iyo gi Kiswahili ang'iyo gi Sheng ang'iyo gi English ma wiya wil ni eh, aya kanye. Nitiere kabila moro ka iluongo ni Wakamba. Jogi gin jok moko ma onyalo winjo thumgi kochakre okinyi nyaka odhiambo. To ok obro golo playlist no kata ok obro golo padogo moket pado machielo mopogore gi pado mar jokorgi. kowinjo awinja ni jakorgi ni kamoro dhi go thum kaka wan ing'e ni wan gi jothumbewa eh, prince indagini ah, wan gi elisha toto wan gi musa jakadala wan gi jogo madongo dongo thuondi mag thumbe masani gi thuondi mag thumbe machon taska gini ositokale inyalo kwanogi e comment section kanyo ging'eny tipod inwang'o ka jaluo pod gore gi jaluo wadgi ma ok anyal gombo ni wabed kamano nyalo gombo ni wan kaka joka ramogi oganda ramogi ajwang' agombo ni wabed kamoro achiel wasum paro wapuonjre wati gi mbui ni jok moko wanyal chopo negi achiel kachiel wati gi mbui mondo mi at least wakow hera kata let's spread love gospel of love ne jogo matiyo gi mbui e yo marach. An kwayo mara, in jaluo wadwa, sama itiyo gi mbui e yo marach, seche moko atinni, in e duong'na, seche moko in e tacha, in e role model mara, in ema itelo gi taya mbele. Koro ka luwi idhi inyuma a bugo, to be nitiere jok maluwo bang'a, wanyumo ji adi e bugo. Walalo ladha mar eh, oganda onagi ma ji osemiyo luor for the longest time. Kendo ji oseng'e ni josenge maber ni wan joma nyalo watin kabisa ginyalo wa e yor me- e simo ginyalo wa e yor yuto but wadak maber wadak maber nikech sani king'iyo kata okuyu sani gi jaluo ok apar ka en kaka chon chon ing'e ni okuyu ema ema inyalo ng'iyo inyalo wacho ni eh jogi nigi pesa bana lakini tinde mesa lokre ga koro sani mesa oselokre joluo osechiewo gini kata ka jaduong' masani nie telo ni ojana ni kane odonjo e telo gini nowacho ni gidwaro konyo dho- joluo mondo joluo wuog e- e chandruok kata dhier sani ing'e ni mako dhogi ka gineno ka sama tin ng'ani gero mansion sama tin ng'ani gero ot mar abet ma thagalan kabisa kata mana Brian Omolo ma bende iluongo gi dhogi midendego ni Calligraph Jones sani ogero mansion maduong' aya king kaka be yande kodhi dala ogero ne min gi ot maber yani gineno ka joluo kara sani wigi ochiewo koro gik ma kamage mwadwaro gik ma kamago sama king kaka otimo kamacha okete mbui yani miyo bende ng'at machielo bende kaka Willy Paul kocha bende nyalo sikre sikre aya timi tidat bende naneno Timothy naneno ko bende osetimo kamano dala koro ing'e ni gini motivate wa mondo mi wamed gerre kaka oganda luo koro magi e piem maber ok piem mar ketho nyigwadu piem mar ketho nyithindwa ma mabiro malo iwinjo onego bed ni wapuonjo nyithiwagi wa- wanyiso- wanyisogi direction iwinjo an nyathiu nitiere ng'at moro manie mbui ka seche moko iduong' moloya but nitiere gimoro ma kitimo mielekeza abadhi gombo ni eh, anyalo gombo anyalo gombo timo ne mamwa kama anyalo gombo ti- e ngimana anyalo gombo timo gima kamae iwinjo sama gombo timo gima kamano adhi luwo footstep magi in mondo michop kanyo ni itime nade iwinjo adhi lan kaka onego bed ni abolra kaka onego bed ni atiyo matek nyaka achop kanyo koro wakonyre uru kaka oganda oluo kaka oganda joluo kaka oganda onagi waherre uru waher uru gigwa wanyie uru gigwa kanyalre watem uru kabisa kanyalre wanyiew gik moko ma onagi loso to onagi bende sama iloso gimoro kata onagi bende sama i-invent gimoro nitiere gimoro ma bende nyaka ung'e ni business kata ohala en piem koro piem nitiere nitiere ng'at moro ma nyalo loso gino ong'ala ma okadho marino but beche en ma dewo mfuko mar ng'at ma mani piny koro sama watimo magi be nyaka wang'e ni nitiere jok mani malo nitiere jok mani piny koro itemo at least ang'e ni pesa to ber but inwang'o ka gima complain manwang'o ga kuom jouso ma ginonagi inwang'o ni seche moko giketo bei ging'awo ga bei malo matamo kata mana koro onagi wadgi promote but ageno ni bang' video ni wadhi temo lokre mondo at least wagerre uru sama ibiro inyiewo services meka ayudo pesano abende adhi kacha kawuotho kama dake kacha cha adhi yudo ka mama moro uso rech kacha nikech dong' imiya pesa moro maloso profit maber berie abende adhi miye ni eh mama miya rejni chamo rech kanyo boyudo pesano kiny odog go chiro kamano e kaka wagerre koro waherre uru wapuonjre uru wati gi mbui ni e yo maber mamiyo nyathi maya malo obiro malo ka en nyathi moro ma oriere winjo ok ni sama tin nyathi odonjo e mbui kamae mbui moro nitiere kae ma keyo weche e yo mapiyopiyo kabisa iluongo ni tiktok Nyathi odonje TikTok daka matin kamae. Onwango ka mbas min gi. Mbas min gi ni duk. Mbas min gi odong' mana gi siruari ma iye. Inwango ka moko to koro ni nono. Wan kaka jok madongo seche moko wanyalo wacho ni mano burudani mar jok madongo. Onya, onyalo bedo nomora kata omoro ng'at machielo but nyathi ma koro ya piny koneno gima kamae, onyalo neno ni eh, kara kamae kaka piny dhi, kara be we adhi kamae. Akino wanwang're kanyo. Koro watem atema at least mondo mi nyithindwa gidong gidong e yo makare nikech gigi to gin gik manitiere. but nitiere kaka itimogi ok ochuno ni nyaka itime kama odhi ketho nyathi ng'ato seche moko onyalo ketho ga nyathine nikech sani sim nitiere gi gik miluongo ni screen recording en gima nyalo record gima timre koro akaw kata ni nitiere sama itimo gikigi ng'ato kawo picha nini ing'e ni mbui wiye ok wil chieng' moro ng'ato biro paro ni gini isebedo gi familia ni in gi nyithindi kamae Korka nyathini be nigi simu maduong' korka poka odonjo kama e mbui ko oscroll oscroll to pok orado gi pich min gi kane duk. Pich wuon gi kaka ne timo ang'ol. ok apar ni wanyalo gombo na chop kama kamano unless ni koro wan jok mogak. Koro aherou kabisa. Aherou kabisa. Koro mano e gima adwaro ni wa discuss kawuono kata gima wadwaro ni wawuoye kawuono, wago ma mbaka matin but koro channel ni en marwa mar onagi, en marwa mar joluo. Wabiro biro kwawacho dhogwa. Wahero dhogwa, wahero gikwa, wahero jogwa. Eh. Hera mondo mi obed kodu, kwe mondo mi obed kodu, wamed konyre kama ng'ato dhiye marach, Walo, waloko mana gi hera wa correct mana gi hera kendo gi muolo nyasaye mondo gwedhnau waraduru kendo e video machielo kwamedo wuoyo e gigo magero nagi erouru kamano an iluonga natila an wuod seme thank you